Spas mala te ava. Spas malê ava. Welêhî ême ez dibêjim bi mamoste Sîyamet re em dest pê bikin. Ji ber ku min deh meh kar kirî ew sêzdeh sal kar kirî. Ferqa wê tune pêşî jin. Yanî ême ez dixwazim tu dest pê bike. Tamam dibe. Belê, sala hezar û neh sed û heşt û şeş a li Nisêbînê ji dayik bûm. Dibistana seretayî û navîn û lîseyê li Nisêbînê xwend û piştre di hezar û deh an çûm Amedê li Zaningeha Dîcleyê min beşa Dêrûnnasîya xwend û di hezar û yani di hezar û şeş a çûm û di hezar û deh a qediya ev sêzdeh sal in karê Dêrûnnasiyê dikim. Nexweşxaneyê dixebit. Ez jî li Mêrdînê dijîm. Yanî Mêrdîn paytexta zaroktiya min e. Ji bilî wê heta zanîngehê ez li Mêrdînê bûm dûr e. Li Enqereyê zanîngehê min xwend li Gaziyê. Hinek dibistanek zehmet bû, zanîngehek gelek gelek zehmet bû. Serî bi felsefeyê re min dest bi kar kir, yanî xwendinê kir. Dûre min dixwest ez derûnasî re derûnasîyê bixwînim ew jî min serî şifta neda lê kir li zanîngehê. Têkiliya felsefeyê û derûnasîyê ji ber ku hebû wê ji bo min hîn baştir bibûna. Werê min dest bi derûnnasiyê kir û wisa min qedand û dema ku ez ê biqedandana pandemî dest pê kir. Dû pandemî du sala ez hîna nû bûm derûnas ev deh mehê min wan bû. Erê ama hêzek gelek xweş e û tiştên nû mirov fêr dibe. Ez kêfxweş im yanî niha.

Ew çi fêdeyê bidim û bidin mirovan. û weka her kesî ka guhezim pê veşe biqedînim gelo ez ê bi rehetî kar bibînim û bixebitim. A rast yanî bersiva her du pirsan jî min tatmîn kir. Yanî alîkariya mirovan, fêmkirina mirovan bi awayeke aslinde tu alîkariyê bi xwe bi xwe jî dikin. Hûn pevdûr rêyên çareseriyê digerin. Tu çika sîyoxta ku tu buwar têkîldar dibi, tu buwara diaxivi, tu wa fêm diki, tu pêro xwe jî fêm diki. Tevgerê xwe jî fêm diki. Ji vê awayî bi rastî min xwest ez vê beşê hilbijêrim û aliyê kar ve jî Tu dikarî gelek devera bixebitî. Qadeke gelekî berfireh e. Wexta ku mijar mirov be, mijar însan be, qad berfirehtir dibe. Mîna ka ez xwe li nexweşxaneyê dixebitim ev sêzdeh sal. Lê hevalên me nîn ku di saziyên civakî de dixebitin, hene ê ku bi taybet dixebitin, hene ê ku di wezaretên cûr bi cûr yên dewletê de kar dikin, hene Û ê ku bi tena serê xwe projeyan dimeşînin û dixebitin jî hene. Ji ber vê yekê min dît ku qadeke gelkî berfireh û wê bêtir bi kêrî min bê û ez ê bi kêrî xelkê bêm, bi kêrî mirova bêm. Ji ber vê yekê min ev beş hilbijart. Kardanê te felsefê dest pê kir dûr e. Erê yani ê min jî çawa bû yani min pir dixwest ez bibim derûnas lê wê demê hinek şert û mercê min baş neçû ez çûm felsefeyê min ji zaroktiya xwe de dixwest ez çîftana da lê bikim û ez bibim akademîsyen timî ew xwestek hebû ez pir ji xwendinê min pir hez dikir yanî ji bilî wê Ez rojek yani pola yekemîn bû dema ku min dest bi felsefeyê kir. Ez polê de bûbûm yekemîn. Mamosteyek min sosyolog a civaknasî diket der dersa me û min ji vîzeyê bilind stendibû. pirtûkek diyarî min kir, ew jî navê Îzlenlerin Pedagojisi. Hinek li Gaziyê hinek pirsgrekên min çêbûbûn ew ji ber ku ez kurd bûm, ji Mêrdînê bûm falan bêvan. Min pirsgirêk li wê derê jiya. Rojek îja wê pirtûkê hat destê min, min got xwediyê xwedî ye. Hinek ez hem kêfxweş bûm hem jî xemgîn bûm. Ji ber wê dû re ez çûm odeya mamosteyê xwe. Min ez bi girî çûm yanî. Min got tedîk ez li vir nikarim bikim falan bêvan. Got her tiştê xwe li derve bihêle û here. Min jî ji xwe re fikirî min got min çi birî bi xwe re wê derê mesela. Wisa hinek ez çima derûnasî tevgerên mirovan min xwest ku ez fêhm bikim yanî çima wisa difikirin çima bi vî şiklî li hemberî kesên ku ji wan cuda ye hereket dikin yanî ev ji bo min herî zêde xwestekek bû û min serî çîfta nedarê kir. Heta mamosteya min got dixwaze li ser civaknasiyê serî bit got wê tiştekî gelek baş derkefolî min got na ez dixwazim bibim derûnasek. Wisa min serî lê da û me dest bi kar kir û xebatê xwe kir falan xwendinê. Wê demê pandemî dest pê kir. Hinek ew beş wan sekinî. Min teza xwe wan li Mêrdîn nivîsand. Ji bilî wê Du di sala min dest bi kar kir. Me ez û hevalek me hevdû nas kir. Ez li cem wê niha dixebitim. Cihekî taybet. Cihekî taybet erê ez niha li ser zaroka dixebitimê min. Seyda Seyda berî got destpirsekê bike ez

Ev heşt sal ev kovar derdikeve. Ev hejmara yazdehan e lê a hevdehan e, beyniha bi çend e, meha derket. Em amedê keriya hejdehan dikin. E, kovareke dêrûnnasiyê ye. Xwe rû kurdiyê e, mijarên cûr bi cûr yên dêrûnnasiyê tê de cih digire. Anî bi saya we ez xwazim navê hevalê me nî Tedkar jî bixwînim ku em spasiyeke ji war jî bêjin. Ne ez tenê di vê kovarê de cih digirim. Mamoste Ebdûsittar Ozmen, ez Siyabend Aslan, Leyla Leyla Turhan, Gulperî Gunduz û Samet Dowan em vê xebatê birêve dibin. Ev heşt sal e ev kovar derdikeve. Spasiya we dikim. Mala wan a va saeta wan xwe ji em cî ser navê nû hevê spasiya wan dikim ji ber vê lîkeda wan. We got, hinekî jî armanca xwendina derûnnasîyê naskirina civakê, belkî armancîk wê jî xwenaskirin e, ne ev jî xizmetê Xwenaskirin. Belê belê, wek weke tu got yanî mirov çiqas kesî hemberê xwe nas dike bû heman demê xwe jî nas dike. Awayekî xwenasînek derdikeve holê. Ev jî weke dermankirinekî tu xwe jî tedawî dike bi wê re. Rast e em civakeke zehmet ne dijîn. Ji xwe tiştek wisa jî heye eger mirov xwe keşf dike dizane yanî tu çi bixwîn tê çi bixwîne. Dema ku ê min ez çûm zanîngehê min digot yanî ez dixwazim felsefe, civaknasî an derûnasîyê bixwînim. Ew jî nêrîna min û jiyanê cuda bû. Ser pirsgirêkên civakê yanî mejiyê min mijildibû û ji bilî wê dibi ku em kurd bi rastî jî me ên êşên gelek gelek Xemgîn me kişandine, hîna jî em dikişînin. Min xwest bi rastî jî ji bon civaka xwe, ji bon miletê xwe ne ku ez rêyekê bidim lê em alîkariya hevdû bikin yanî. Bi rastî hewcê ye em rastiya xwe bibînin. Pir kes mesela Li ewê digerin, kesên rast digerin. Lê her em bidin xwe em bibin kesên rast yanî. Erê ême ez wisa difikirim. Yanî derûnasî ji bilî wê ev e ji bo min yanî ew dibi ku

Yani Pelê ez karim bêjim erez hîna jê hez dikim ji ber ku mijar însanê û fêmkirina însan bi rastî jî zehmet e. Weka ku min got û her ku diçî însan jî xwe nû dike, tiştê nû derdikeve pêşberî te. Ew jî nahê li ku jiyanek monoton li pêşiya te bi, her tim ne dûbare kirine. Bi wê nûkirinê û Wa tevgeran dika ku weka ku te nû dest bi kar kir bi nêzî wî beşî bi nêzî wê pisporiyê bibe. Yanî êmî li gorî min ji xwe deronasî timî guherand yanî timî xwe diguherîne li gorî civakê li gorî sedsalê li Li gorî min derûnnasî ev sed salan me de pir pêş ketiye. Yanî ji pêşkirinê, ji bilî pêşkirinê rihên mirovan ne baş yanî. Ew pirsgirêkên hebûnê an nebûnê dijîn. Heta min têza xwe li ser hebûnê nivîsandibû dema felsefe min qedand. Têdî ki li wê derê Sartre, Camus behsa hebûnê an nebûnê dikin ew jî niha sed sala ku em tê de dijîn mirov di wê deronasiyê de ye. Wisa jiyana xwe dixwaze watedar bike, bi xwe jiyana xwe dixwaze bi wateyekê bidomîne lê navbera wî tiştî hîna mirov ew nekirî yanî nizane wê çi bike yanî li gor ez li civakê dinerim wisa dûdiliya dijîn li yanî ev beş li gorî min niha ji ber ku xwe hertim no dike ez bawer nakim ku ez aciz bibim. Gava wan vî karî dikin wek her karî wek her pîşeyî

Bi taybetî jî di medyaya civakî de mesela behsa wilo em bêjin yanî nebêjin nexweş em bêjin rawêjer behsa wana dikin yanî aras ez gelkî wilo etîk nabînim. Erê her çiqas nav nabêjin jî. Pirsam jî di çarçoveya etîkê de zixwaz. Yanî her ya çink yanî gel kesên pispor hene ku bi nav û dengin jî wexta ku tu li înternetê lê dinere em bê li Instagramê, Twitterê de îro nexweşik hat cem min filan meselê ji min got Pir bandor li min kir. Gelekî tesîr aye li min çêbû. Li filan deverê wilo meseleyek hatî serê wê na, tu ra çûyî filan tişt kirî. Em tiştê wilo ez bi rastî wilo gelekî etîk nabînim. Her çiqas tu nav nebêjî jî. Çiqas mesela piştî ku tu ew mesele tu rave dike, tu deşifre dike yanî. Yani kesê ku ne ew bi xwe nexwînî jî birê wê bixwîne, apê wê bixwîne. Ev wêna hani ez ji wê alî yani ev fikrê min şexsî ye. Yani kesê ku vana parve dikin yani akademisyen in Profesorê bi salan in, dîsa jî misa tiştê wilo dikin. Ev hîna jî mesela weka ku te got Seyda, em li ser nîqaş tê kirin. Wexta ku vêna parve dikin jî di bin de hezar şîrove tê kirin. Ya ev xelet e, tu tu tu kesê bi salan ku tu vî karî dikî, tu çawa behsa nexweşkê nexweşê xwe dikî, behsa nexweşa xwe dikî. Yanî vêna ez gelkî di cih de nabînim wilo bi şeklî gelkî şîrove tê kirin. Belê anî gelek meseleyên rûdanên trawmatîk ê pêkenok tên nego nego nayê. Jaliyê xwe belkî tiştên Ha. tên serê we ya tişt. Ji aliyê xwe ez karim vê navêjim yani wexta ku ez ez dikevim e, ciwatekê di ku em nû mesela em hineka hevdû nas dikin dibê tu çi karê dike ez dibê ez dê rû nasim psîkologim lê bi rastî lo Ya dikar min nebe ma çî çî min heye. Erê tiştek wisa jî mesela hat serê min cara yekem bû bavê şêwirmendek min got tu karî mêjê lawê min bixwîne. A ez wisa sekinîm min got ê me em tiştek wisa nakin yanî ez ecebmayî mam. Ev van tiştan dikevin civakê bi rastî jî

Psîkoloqê min xera bûye. Ya ji duyê psîkolojîka min xera bûye. Meselê meselê wilo girk Tilî girkî tê li serê yani me. vê sed sala me de em van tişta dijîn lê tiştek wisa jî heye derûnas nikare bigirî. Ê min ji xwe carna ez nekevim seans ez carna bêrî seansê jî ez digirîm yanî. Ji ber ku hem new he hem jî tu hîs dikî wî kesî wan wan tişta. Ê wexta ku ji derve em bêjin wê çaxê moralê min xerabê ye falan tu wisa bi hêzekê bi hirsekê tu peyama tu çawa der û nas e? Çima ez jî mirovekim yanî wek we tenê dibi ku ê me em kar baştir yanî zanibin an em karin çi bikin yani ji xwe derûnasî çi ye Nexweşiyek hebe yan nexweşek hebe wê ya li gorî civakê kesek modelek yanî em nabêjin em dikin hanî em wî qezenc dikin ji bo civakê yanî tiştek wisa ye. Lê mixabin em li ewa mirovan dikevin yanî.

Ev sed û çil sed û pêncî sal derketiye holê. Yani qadek nû erê qadek nûyê tiştê nû hertim xwe re zehmetiyan jî tîne. Erê li welatên rojava sîstem rûniştiye. Yani dêrûnas sî çi ye, dêrûnas kî ye, çi karî dike, çawa dimeşi. Her tişt rûniştiye li welatên rojava wan de re. Li Tirkî û bi taybetî jî li va bajarên me her çiqas newka salê berê jî bi hê ew zehmetî wê hene yanî çawa zehmetî wê hene yanî hê jî xelk gel bi awayekî rehet nikare herin dêrûnnas li deriyê dêrûnnas bixin û bêvayê weke kêmasiyek û bêtir jî tibê ma ez dînim Yani naxwazin wê navê li dû xwe bikin, dibê dêhn dirin cem dirin nasan, dêhn dirin cem psîkiyatrîstan. Li ber wê keve ew zehmetî heye. Erê neweka berê ye, yani lê dîsa jî hîna jêr divê ew heye. Ji xeynî wê nacî wexta ku mijar meseleyê navmalbatî bi mêr jina xwe dişîne. Di bi her pirsgirêk ji te dest pê kiriye, tu bi pirsgirêk ti her cem dêrim nas. Di bez nae, nar. Yani em wan kesan suçdar dibînin. Ew jî xelet e. Yan tu wisayê hewcê ti her der û nas, tu dîhnê ti hewcê her der û nas. Hereketên te ne rast e, her cem der û nas. Van tişta jî. Divê divê her divê ti her bê mesela me çi ye werin ê safî bikin. Lê zaten mesele ji ber kesê sêyem e. Lê ew kesê sêyem nelwire. Wexta ku mesele wilo bi ew mijar aloztir dibe. Pêtir tev li hev dibe. Erê li miqabilî te yê ji te re meseleyê rave dike lê mesele ne ew e. Mesele kesê sêyem e. Ew nayê. An jî wexta ku Mesele ji ber sedemên aborî bi, tu di wir de jî diterqile yan ger çiqas tu rê şanî bide û pevdûr rêkê jî ava bikin. Çimkî tu zanî ku mesele ne ji ber wê nayê. Mesele ji ber meseleyên weka ku min got mesele meseleyek civakî ye ne derûnî ye. Mesele meseleyeke aborî ye. ne ji ber wê ji ber wî kesî ji ber wê kesê pêk tê tu dûr dijî zehmet ya dikişîne. Tu heta deverekê pêve diçi tu ji wir pêv diterqile. Ev jî zehmetiyeke tune bi min. Zanebûn û famkirin bi rastî barek barek dide însiyan pişta însiyan.

Te ev pirs kir ev tişta bîra min. Naxwaze zane be yani ne. Ev tişta bîra min sina ku tevgerek dibi dibi ya wala filan kes dêrûnas ve ew bêtir ka çawa analîz bike em meraq dikin. Her hereketa ku dikin ya dibit weke psîkologî çawa weke dêrûnasekî tu çawa dinirxîne. Te dî ku ji derî derket çû lawaboyê Ez weke pawayeke espirîtûel ez dibêjim dê bi kat çawa dinirxînin fan. Yani ew dibêjin ke em em her deqe hazir in, amade ne. Tabi gera go kirin gerek em awayekî derûnî analîza wê bikin. Ji wê alî ve zehmetî mero dikişîne ew jî rast e. Yanî piranî jî belkî hinek taybet be têkiliyên bi rastî jî taybet mirov wexta ku dijî ev tişt pir tê serê me ê min bi xwe hat serê min jî. Yanî tiştek wisa ye tu nikare hêzên xwe carna bijî. Ev tişt pir hat serê min ji belkî hinek ez gazim dikim niha ama ne tiştekî xweş e tu jiyana xwe nikar bijî, hêzên xwe nikar bijî. Ev jî çi dike li hemberî te ê hemberî te wisa Di pêya ma ê ku te kirî yê derûnas jî nizanim çi. Mesela yanî hinek belkî dibêjin ya amîyane bi rastî jî yanî çima em dikevin wê derûnasîyê ez wê ya jî fêm nakim. Qey tiştê ku tê serê me îja em ê ew bikin hinek bibeleînin. Ji aliyê xwe tabî yanî gava ku hûn vî karî dikin hûn karin behsa bîranîneke xwe bikin ku qet ji bîra we narin. Ya min heye. Ew jî demek nêz wan çêbû. Tiştek hem xweş e hem xemgîn e. Nexweşek min ya ez naxwazim bêjim nexweşek şêwirmendek min bû. Ew jî zarokek biçûk e hîna şeş salî bû. Ew dem yanî otî otîstîk e ji xwe. Serî wexta ku hat odeya min bi pênc tiliyê xwe re wisa tiştên cuda dikir. Yanî cûrerengiyek dikir lê tenê ew çavê xwe qet nedilaqand. Serî wisa êmi ez Min got ez ê çawa bikim, çawa pê re biaxivin. Tê dik hinek otîstîk hene. Yanî otîzm piranî dema ku tu ba wan dikî nanerin. Bi navê wan jî tu ba wan dikî nanerin. Dinyayek wan heye. Ji xwe re wê derê dinyayek cuda ava kiriye. Lê tiştek wisa heye, dû re wexta ku me hevdû nas kir û seansê din re rojek hat got ji min re strana îyî dêilim ben ji veke. Îyî dêilim ben erê ew jî strana pînhanî ye. Ez wisa Şaş mam ew zarok Spotify'ê ji ku zane û î dêyî li ben ji ku zane yanî. Tamam min got mivekir û ji wê derê notayan derxist. Mesela ew jî ji bo min gelek ecêb bû. Nivîsand. Ez şaş mam wê demê jî. Ji bilî wê mesela Ew ê cilê xwe pir diçirand. Ew ji xemsariyek bû yanî. Van tişta wisa ez ketibûm bin bingeha wî. Heta ew şêrmendê min ji ber ku perwerdehî li Mêrdînê kêm bûn ew hinek wek aba Ew terapi wan perwerdehî kêm bûn. Ew çûn welatekî din. Lê hîna dîsa jî em diaxivin. Yanî biranîn çawa heta ku nû min kar dest bi kar kir li Nisêbînê Yani tu, tu, tu jî dizanî yani derûnnas ne karê hevdîtina û terapiyan dikin pê re ev testên qilînîkî jî dikin wekam bê testên jîriyê testên kesayetiyê testên cûr bi cûr jî dikin rawêjerek anîn an jî em bê nexweşek anîn Em li dos dosya nerî tabîn. Dosya nerî li dos dos dosyayeke giran bû. Yani ew kesatiya bêpergala dî civakî yan sosyal tê de dinivîsî û gelek derman merman bikaranî bûn, gelek derman bikar danîn. Em şan ku em testa jîriyê bikin. Aliyê Zekayê bîjim hil binirxîne. Bi rastî wexta ku em pir axivîn çend pirsên wilo hêsan hene ka tu li ku derê yê ku ez girtîgehê me. Min got belkî serê xwe mirdibîne. Got ka navê bajarê mezin be Li çend bajarên Golê girtî mabûn hejmar digo Girtîgeha Bayrampaşayê, Girtîgeha Mêrdînê, Girtîgeha Edenê falan. Ya min li xwawînerî falan kavê ji bê hanî serê xwe mir dibîn rast bêjim. Go erê xwe cem go ji ber ku Xanî şewitandibû, carekê ket e, girtîgeha Bayram Paşayê, carekê dî şewitandibû, Xanî xera kiribû, ket çû ketibû girtîgeha Edenê falan. Ê min jî pirsik jî hey dibê Xanî çi çêdibin? Dê Xaniya çawa çêke falan min got li min dinere lê li min nanere ji min wirdetir dinere. Em nexweşîn wilo ku em bi awayekê em bi

Erê erê hanî xera kirî zaten vê bikir şewtan dî berî nav li girtîgeha razayê ca hatine mesela jê raporekê di derxin ku em bi hem ji aliyê aborî ve hem ku hineke lê min erin wexta ku min got ma xanî ji çiçe dibin got ca awayekî tirkî bersiv da got ilk önce evî bozmam lazim Kare pêşî xanî sara bikim. Bê çi têde beştir bêjim. Yani bersivî na ez şaş mam, mat mam û got piştî o qediya pê bigo ma ez karim derkevim. Erê min got kar derkeve tu serbest i. Ê got ma gardiyan bihêle goz derkevim.

Yê min jî mesela derûn şêwirmendek min hat got ez dixwazim bibim biyanî yanî uzaylı. Mesela ew tiştê hebûn em yanî tu dibê tu kesek din ava dike. Ew jî tişt ew tişt heye. Ji xwe min xis min xwe xist dewsa wî mesela ê min ez bûm cin ew tiştekî din xwe ava kir falan bi wî şiklê tê dik tu terapiya wan em dikin ew jî tiştekî cuda bû ji xwe yanî dinyaya zarokan gelek cuda ye. Seyda ez dixwazim vê jî lê zêde bikim salê min pêşî bû gom karê dest bi karê dêwnasiyê kiribû

Wexta ku bi taybetî jî divê herêmê ku bi kar bikin çasî zimanê xwe zanibin û wêna bi awayekî teknîk awayekî baş bi kar bîn fêda wê hîn bêtir bibînin û kesên li hemberî wan jî wê jî sûd werbigirin.

li çavkaniyên dêrûnasiyê dineri, di lîteratûrê dineri, tu dibînî ku e, hemû çavkanî û lîteratûr bi îngilîzî ne. Yani ji ber wê kêv yani ez dibêjim kesê ku bixwazin vê beşê bixwînin an jî kesê ku dixwînin hîna jî dixwînin yanî e, ez dibêjim divê giraniyê bidin zimanê îngilîzî ji ber ku e, bêtir awayekî hêsan xwe bikinin çavkaniyan e, wa çavkaniyan bixwînin û hay ji wa geşedanên derûnî û derûnnasiyê hebin ve ji war avantajeke gelkî baş bû yanî zimanê zimanê biyanî îngîlîzî bi taybetî jî. Ez jî wek mamoste Siyamet ez difikirim bi rastî jî ziman herî pêş herî yekemîn ew e. Û ji bilî wê tu çi dixwaze, kîjan beşê de tu xwe pêş bixe û li ser wê beşê eger nêzîkî te be û tu xwe wê beşê de hîs dike, dibîne yanî perwerdehiya xwe li gorî ser wê beşê bistîne. Ev tiştekî girîng e ji bo min. Wisa yanî Wekî dî jî sêda yanî kesê ku weko ku min got yanî heta ku dixwîne hê beş dewam e berdewam e dikare awayekî xwebexş awayekî dilxwaz stajê bike. Stajê bike, em bi saziya di projeyan de cih bigire. Ev bo CVya wan baş e. Dema xwendinê. Dema xwendinê ev tecrube û serpêhatî bo ku têkeve kar bi awayekî hêsan ji xwe re cihekî zebt bike jêr avantajek e. Ji xeynî wêne em behsa mirov dikin, em behsa însên dikin. gerek kesê ku dixwaze vî karî bike yanî têkilî wî jî baş bin. Yanî ji aliyê guhdarîkirinê, ji aliyê empatiyê, ji aliyê fêmkirinê ji wî aliyê gerek xwe pêş bixwe ku ev di qada dêrûnasiyê de roleke gelekî girîng digire, cih digire. Sima Qazibûn, Tiştekî ku dixwazin lê zêde bikin ev bi kerem bikin. Spasiya te dikim Seyda mana tava te ava me de xist. Ez tiştekî dixwazim bêjim. Yanî çîrokek biçûk e belkî ev ji bo civaka me be ne ku ez tiştekî rahî kesan didim yan jî ew dikim. Ji Eflatûn re dipirsin dibê kî tevgerên mirovan çima Yanî tevgêrên mirovan ku herî zêde ku te şaş dikin çi ye? Ji Eflatun re dipirsin. Eflatun jî dibêje e, yanî bersivê dide. E, dibê zaroktiya xwe de bêzarin yanî wisa ecele dikin û ji bon ku mezin bibin lêz dikin. Lê dîsa jî bêriya zaroktiya xwe dikin. Û dû re berdewam dike dibêje ji bon ku pera qezenç bikin tenduristiya xwe winda dikin. Lê ji bon ku tenduristiya xwe qezenç bikin pera didin. Dû re aqilmend jî jê re dipirse, rêz dike, dibê ka îja tu çi pêşniyar dike. Dibêje yanî ya herî girîng ne ew e ku tu pir tiştan xwediyê pir tiştan bi ya herî hewce ew e ku tiştên kêm jî hebe destê te de tu pê re kêfxweş bi. Belê. Em hatin dawiya bernameyên xwe